Salam dostlar men Izzatilla Adil ýene sizler meni Ýalkym TV kanalynda YouTube'da gözleýäňiz. Dostlar bu gün e, bir farkly wideo bilen bir farkly program bilen sizleriň hyzmatyňyzda sizleriň huzuryňyzda karar tapdym. Umyt etýän sizlere gyzykly tamam bolsa diýip. Bu günki programymyzda türkmenleriň toýlary hakynda e, gepleşik geçirjek. Bir oglan bir gyz söýse, ony hoşlasa, enesi atasyny, gyz doganyny nädip gyzlaryňka Bu zat ya ne edip e, söze gönderýär, ne edip söz aýdylýar, ne edip e, toýlar bolýar. Bularyň hemmesi hakynda ikinan alşykdan ta e, ortada bolýan aladalar, toý tamaşalar, ta gyz bagt öýüne gelýänçä näme aladalar bolýar bularyň hemmesi hakynda gepleşik geçireris. Ýöne bu bäs köp boldugy üçin Ee, bölek bölek edip e, video geçirýäs we sizler bilen bile paýlaşýas. Onda bu günki programmyz birinji bölüm bolar. Birinji bölümi nähili bolýar? Bu wideonyň edamasynda aýdyp geçeris. Onda barýas programmyza başlaýar. Türkmenleriň adaglanma we gelin alma toýlarynyň geň we gyzyk resmi rawaçlary. Birinjisi söz atmak. Bir oglan bir gyzy hoşlasa, ony bellese, gyzyň öýlerini we maşgalasyny yzyrgap görýär. Onsoň oglan tarapdan gyzyň öýüne näçe sany oglanyň maşgalasyndan aýal-gyzlar barýarlar. Söze baranlaryň hany ýa ketdesi gyzyň öýünde myhman bolansoň, gelmedikden habar al diýipdirler diýer. Ýagşy, buýruň näme gep diýse, oglan tarapdan gelen bir dürli edip söze geldigini aýtýar. Öý eýesi bosan söz gepini eşidip gülüp eger huda kysmat eden bolsa bolar inşalla amma rugsat ijaza beriň bizler hem yzyrgap takyklap we geňeşip göreýli diýip jogap bermesi üçin olardan fursat dileýär. Muňa diýilýär söz atmak. Soň bolýar söz almak. Söz atmakdan soň söz almak merhelesinde gyzyň maşgalasy oglan tarafy takyk etmäni başlaýar. Bu takyk ýa yzyrgamanyň wagty mumkin hefteler we ýa aýlar dowam etse. Oglan tarapyň sözçüsi hernäçe wagtdan soraşdyryp, habar alyp durýar. Bolunjak jogaby ýetişse oglanyň öýüne sözümi aldylar diýip, hoşhabarlygy baryp ýetişdirýär. Gyzyň maşgalasy tarapyndan kabul bolnan söze söz almak diýip aýdylýar. Bu merhelede deslapky tanyşlygyň taryhy kesgidilýär. Indi bosan gapy açmak, Bu merhelede oglanyň enesi, gyz dogany, ata tarap ekeleri, daýzalary we ýeňňeleri gyzyň öý içi bilen tanyşýarlar. Oglanyň maşgalasy gyzyň öýüne süýjülikler we şirinlikler alyp baryp, olar bilen tanyşlyk etýärler. Tanyşlykdan soň oglan we gyzyň ikinan alyşyk ýa pata toýunyň wagty belli edilýär. Hawa dostlar bulty türkmenleriň bir gyzyk resmi rowajy bir oglan bir gyz söýen bolsa, Öýüni ol gyzlaryňka nädip uzatýar, nädip söz aýdylýar, bularyň hemmesi hakynda maglumatlar berip geçdik. Umyt etýän sizlere gyzykly tamam bolan bolsa diýip. Dostlar muny unutmaň bul programymyzyň ýeneden dowamy bar we näçe bölüm bolmaly. Bul wideonyň soňunda hemmeleriňizden haýyş etýän bizi goldamak üçin biziň resmi rewajymyz türkmenleriň resmi rewajy kulturlary ösmesi üçin we biziň Ýalkym TV kanalymyz öz TVňiz ösmesi üçin Ýutuba baryp Ýalkym TV ýazyp subscribe edip bize agza bolup Ýalkym TVniň gelejekde hem paýlaşyljak wideolaryny görüp duruň. Onda ta gelejek programmyza çenli hemmeleriňizi Gudratly Güýçli Allatagala tabşyrýan. Hoş sag boluň Alla ýarlygyňyz bolsun.